loko loko hi suka lana hi xa huku ya ka Woolworth ni tlhela ni yi byabyisa va ta twa ingaku yi sweke hi mina plus na xipayisisi xin'wanyana vona heyi heyi heyi loko i i swi twa ku i tirhisa xivongo xa mhana wena a wu na right yo rhuketa ya ti-side chick coz loko i ze i tikuma i kha i tirhisa xivongo xa ka mhani swi vula kumbexana old na yona a yi ri side chick no tlanga ni khensa ku va mi subscribe-ini hi so. subscribe ya mi ya mahlweni mi tlika subscribe la hi endla mhaka leyiwa hi hi swinyana swi ya mahlweni i personal verbal engineering na dyakhavuya hi december vheta eswi loko i tihlambisa ndhawu ya important blind so yini marana

kereke yi hi pfune ngopfu van'wanyana yi va wisini ku na vanhu van'wanyana va nga nghena kereke va ri kahle va huma va ri u hansa hansa wa twisisa loko vona yi ni yima ni ku byela swin'wanyana um you are not cursed no you are not you need to understand ku ri nkarhi wa wena wo ka wu nga se fika wa ku humelela evuton'wini. Yimanyana ku yingisela vafundhisi vo ka va nga swi tivi leswi va swi vulavulaka mani. I nge byeli vanhu ku a ka a ka Yesu ku hlantswe swilo hinkwaswo the next thing i va byela ku va cursed what what yini yini they are cursed and stuff wa twisisa. Nakona mi fanele mi rhanga mi languta hi vafo ku mi yingisela vafundhisi va njhani wa twisisa. It's because i ta ku yingisela na mfundhisi la nga tsandzeka ku chuza nsati njhe. huh? e tshama va vona va fundhisa ti-conferenceni a ku am not here alone am here with my beautiful wife a ku yima va ku vona mhana wa fana ku yima ku yima mpfuvu wun'wanyana mani ha loko yi simayela na mhani mfundhisi ne loko la loko va ku yima ingaku yo rila so what this is i kuma yi simayela ingaku yo mangiwa mhani mfundhisi he He vantshwa va ba mavoko kerekeni hi ya un'wanyana hi hleka ku hi tsandzeka no tikhoma swin'wanyana the next thing se ku tinteka na swi na swihlangi swi sungula ku rila or swi swi tsema e mi ti nga ku swo nghena le moya wu kwetsima kasi swi vona nhula leyi nga yimisiwa hi mfundhisi laha ku yima va ku vona nkatanga wa twisisa ma ta n'wi khoma hi mandla ya Xikwembu but it's true na loko ku ri ku i fanele i teka if you know you are called you need to understand mfo ku holy spirit xikwembu xi fambisana swi swa kahle mani look if you know you are cold i nga se teka nsati languta va vo saseka ndzeni ka kereke e choose one he hi karhi leswaku let my beautiful wife stand i kuma ku se ku yima inani i thayele ra teretere ni ku tired of that thing a lomu tikerekeni hi na n'wana hi chayelana phela mheni kuleni kha ni twa ku loko ku ri ku xikwembu xi ku vitana hi fanele teka nsati wo biha a ku ni kambe a ndzi a ndzi mfo wa ta ndzi sungule ku vona va mhana mfundhisi vo saseka vo hlamba loko se ni ta joni I'm sorry I'm sorry I'm, I'm sorry I'm very much sorry but it's true ni kule ni kha ni twa ku zalwani swi vula ku loko u fanele u teka nsati wo biha number one Number two, zalwana swi vula ku i fane ni endla yini i koka buruku yi fika laha yi ba na S-curl i cina xithamuthama wa twisisa hi leswi kereke yi nga yi nga kula yi kha yi hi dyondzisa swona but it's not like that mufana wa mina mani if you know you are cold eh, if you know you are cold because van'wanyana se se se a swa ha yimeli calling masiku lamawa eh you just need water eh, na olive oil you package that and then you are a man of god prophet prophetess ingaku swilo swa ku va ku va timhaka ta ta ta swilo swo tlulela phela loko u za i va prophet na nsati va n'wi vitana prophetess swilo leswi hi va for a is not a swi a swi transmitiwi mani hmm? ntungu mara swilo leswi eh?
yimanyana dj khoma camera kwala a yi le ka nkarhi na gingirikanga swilo leswiwani vana va mhani it's not transmitted i nge teki i nge vi mfundhisi loko se teka nsati va ku i mfundhisi na yena a conference call

swilo a swi nge fiki hi hi hi hi hi hi nkarhi wun'we wa twisisa marhaji la vulavulaka i xisiwana xo hetelela emisaveni na lava va nga beburiwa ndzhaku ka mina va fume ku ni tlula you need to understand ku ri swilo a swi nge fiki hi nkarhi wa yi one you are not cast it's not time yet. sometimes ku swi swi nga za swi fika na le ka wena i timhaka ta ku sometimes wo ho i phosa hi wexe i kahle i basile mara i fika a win mandzhela i koka dyilo ya dyi nyama wo phosa hi wexe so it takes time ku swilo swa system leyi yi tlilineka wa yi vona cheri yi huma ka maxoza a wu swi tivi ku va va njhani kumbexana ka va va tlela dulwini i huma wena ka two room . i ya dya leyi u vona churumu na dulu swi nge pfuki swi endle double story bye bye